Amdan ma yerra-k-id gar wallen-is, a k-yeḥweṣ, a k-yeḥweṣ. Xdem akken i k-yehwa. Ma yella yiwen yebɣa a k-yaker, a k-yaker. Xdem akken i k-yehwa. Ma yella yiwen yebɣa a k-yessewqeɛ, a k-yessewqeɛ. Ma yella yiwen yebɣa ad tt-id-yerr fell-ak, ad tt-id-yerr fell-ak. Ur s-tezmireḍ ara ad s-trewleḍ. Ma yella yiwen yebɣa ad k-ineɣ, ad k-ineɣ. Ur s-qqar ara atan tekkateḍ abunyiw neɣ atan tessneḍ, atan tzemreḍ ad trewleḍ i lḥaǧa-agi. Ulac akk tagi akk. Izmer ad d-tafeḍ akka yiwen yesɛa lḥaǧa. Izmer d taruẓi, izmer d lǧerḥ, izmer d lehlak, yesɛa lḥaǧa. Ad d-iruḥ ɣur-k. Ad k-d-iḍeqqer lehdur, ad k-id-yaweḍ. Ad k-d-iḍeqqer lehdur-nni, ad k-d-yasen meḥsub-it swaswa kan ɣef ayen akken ur tebɣiḍ ara. Umbad ad k-ittwala tettkuffuteḍ. Dinna keččini, ma telliḍ tḥerceḍ, ad teẓreḍ ɣef acuɣer i d-iruḥ ɣur-k. Ma yella telliḍ teṭṭseḍ am netta tɛundeḍ dina txedmeḍ taxessart. Keččini ad as-semḥaseḍ, netta ad k-irennu la dduz. Awa lhedra-agi ur t-id-senker ara, ilaq ad s-rnuɣ tagi. Diɣen ad iwali aska tettkupputeḍ neɣ ala, ad k-d-yernu tayeḍ, ad k-yernu la dduz nniḍen. Awa tagini tessupportiḍ-tt, ad k-yernu yiwet la dduz akkenni. alamma yewweḍ-ak-d ɣer nnif-ik ad k-d-yaweḍ ɣer imawlan-ik ɣer yemma-k ɣer baba-k ɣer weltma-k dinna dayen dinna ad txemmeḍ axessar izmer ad d-kreḍ ɣur-s ad tewteḍ ma iwala-k tfaqeḍ-as belli iruḥ-d ad k-id-yaweḍ izmer ur tenkareḍ ara dinna ad iwali belli lehdur-nni-ines ur xdimen acemmek deg-k Dinna amdani d acu yexdem ad iruḥ direkt netta ɣur-k ad iruḥ ad k-id-yewwet ad iruḥ ɣur-k ad k-id-yewwet yerna d netta ay yerna iman-is yettewwet qqaren-as leqbayel yezwar-iyi ɣer miḥlal neɣ yekkat yettru d acu ara yeḍrun ad iruḥ ad idipozi plant fell-ak yezwar-iyi ɣer miḥlal ad ruḥen ad k-refden xaṭer-nni ikellex-ik Tikwal, ur ilaq ara akk ad neqqim anda llan yemdanen am widak-nni. Llan kra zemren i lhem, llan kra ɛemmden ad k-sewqɛen. Aql-aɣ di ddunit, ulac win yettḥezziben, win yufan ad k-yessewqeɛ, ad k-yessewqeɛ. Ur t-id-tuqiɛ ara lmeɛna. Ma yella yerra-k-id gar wallen-is, wellah ad k-yessewqeɛ. Amdan, tewwi-as-d kan ad iḥader iman-is. Qqaren-ak yezwar-ik wagi ɣer miḥlal. Ḥader anda ad d-yekker mi s tmeṭṭut ad k-yezwar ɣer miḥlal. D ayagi kan.